Jara mag wuora, jodala mageno, agone ruodhwa kendo Nyasachwa ni erokamano kuom loso thuolo ma jaber machal gi ma mar mondo awuo kodi e kit weche machal nadi ma Jehova Nisi, Jehova Shalom, Adonai Ebeneza oloso thuoloni. An mawuoyo kodi nyinga Pasta Goro Ongaro Isaiah, awuok e kanisa mar Bahati Ministry Israel Ler e piny Kayole. To kapok wawacho wach moro amora, to wadhi kulo wiwa piny jora magwara mondo wami Nyasach polo kod piny duong'. Jehova mar oganda lweny chunya odendi jatend lweny. Erokamano kuom loso thuolo ni mondo yal weche ni ka kinde pod nitie. Duong' gi pak odog ni jabura mana kuom Yesu. Amen. Jara maguora adhi wuoyo kodi kuom holo mar choke motwo. Ok holo manitie chogo man kod andhudho man kod pien kata leche adwa wuoyo kodi kuom holo mar choke matuwo en holo holo en kama oridore oridore ochimo piny to kama ochopre piny kanyo nitie choke to gituwo te gituwo kururu we asoma ndika maler mar jehova nisi okinyi kawuono Muma wacho Ezekiel pradek kod abiriyo olo mar choke motwo nawinjo ka teko ruoth nyasaye ni kuoma man ezekiel jehova olime kod roho maduong' jehova olime kod ng'wonone mang'ongo teko mar jehova olimo ezekiel Muma kora ni en kuoma mi roho mare noting'a motera e holo mar choke choke opong'o ne nitie choke kanyo mang'eny ne nitie choke mobumre nyaka malo mumba kona niya nomiya wuoth e holo duto e kind chokego maneno ka ging'eny ahinya kendo gituo kururu choke notuo kururu e aolo kanyo eka nopenja ni wuod dhano bende chokegi dichak lokre mangima kendo awuoyo kod ng'at moselokore kaka choke gimotimo osekwamo momoko ohala mane ochako nokwamo mochalo kaka chogo tedo mane otedo die kawuono ni iwacho ni tedo noonge kod faida samoro nitie jok ma ywak jakedagno ero jomoko nyiso dichwo ni riembe mondo odhi oketho ni seche dak chalo chogo otuo kururu ohala nool ni lon omoko kwamo ti olokore chogo onge gima nyalo sude kata matin samoro dak mar ng'ato ne ji nokendre ka gimor gi hera kawuono olokore chogo gima mit manitie onge to kawuono wakelo yesu dwoko chier mar choke ng'at manyalo kelo dwoko kuom gima nade ma nolokore nyaka kaka chogo we wawach ni kawuono nitie jehova shalom adonai ebeneza elgibo jehova nisi onyalo dwoko gima nade ma onge kama ne onge mabedie mane jehova mwachungo gokinyi kawuono oromo jatelweny pod nigi nyalo mumba kona niya eka nopenje ni wuod dhano bende dichokegi dilokre mangima kendo ohala ni be dichak chung' kendo Nyar ng'at miwacho ni onge nyathi dibe nyalo ting'o nyathi e tiende kendo. Nyaka wuod ng'at miwacho ni onge dhako dibe onyalo chako kendo mobed kod joge. Nyaka ng'at matuo matuo sikorano pile kod pile ni be nyalo chung' kendo. Dala ma koko nitiere ni be kwe nyalo chako bede kendo. Nyaka ng'at man kod tuo mar kahera ni be nyalo chung' machung' malo kendo. Nyaka kama iwacho ni Covid-19 oseywe ni Jehova be nyalo chako chunge ng'ato kendo. Wang'eyo Jehova jadwok geno ng'ama nodwoko ne Esta geno. Sama ne Esta ne fulo oduma ka nie tok jichien, kama nofulo nyaka njugu ka en tok jichien. Jehova ma jadwok geno kama nodong' e chogo ma nene kod bag moro ma noting'o ma nofulo e gik moko. Adita ne ma noting'o nohero Jehova nene koywak to pi wang'e chwer. Awuoyo kod ng'at modong' chogo kawuono mawacho no anda odong' chogo dalawa odong' chogo. Gigena te odong' chogo, gima timore maber e ngimana onge nyaka pepasna odong' chogo. Onge gima timore maber chogo en gima kata guok nyalo kawo madhigo e tie chiel manang'. nitie gimoro iye to chogo motuo kuru to kata mana guok ok nyal ting'o kawuono wacho ni mer wating' ating'a badi malo iwacho ni jehava tedona kata notuo kururu jehava ibiro loso tedona kawuono ekana openja niya wuod dhano bende chokegi dichak lokre ji mangima kendo ato nadwoke niya ruoth nyasaye in kendi minyalo ng'eyo machno nowacho niya kor ni chokegi kiwacho gi nyisogi niya un choke matuwo ohala morumo ni kawuono ne nyarwegi maonge nyathi kawuono dichuo manie pien lamri alama kiwacho ni yesu ngima Unichoke matuo, winjuru wach Ruoth Nyasaye. An Ruoth Nyasaye wacho kama, abiro miyo muya ko eh, lor kuomu, ohala ni biro chung' kendo nyaka ichno maonge nyathi nyathi biro ting'e kendo nyaka dak miwacho ni onge kwe jehova biro kele kwe kendo nyaka ng'ama onge kod rent jehova ni en provider obiro chiwo gima onge nyaka dala mane iwacho ni dala ni kata mana dhiang' ok dibedie jehova biro kelo gik ma onge Ang'eyo Jehova Shalom. Sama ne Jakobo nowuok e dalagi, mano odhi dalagi odhi Kalaban maner mare. Jakobo ne nikod lwete nono. To sama nowuok Kalaban ka koro a, Jehova nochiwo ngamia kod punda kod dhok nyaka diek kod rombe. Mano Jehova Shila Shalom Adonai Ebenezer El Gibo. Provider nigi gik ma onge, nyathi ma onge Nyasachwa nigo. nyaka mana tich ma onge jehova nigo kata ng'ato mare notuo kaka kururu jehova ong'eyo onyalo loko nyingi aucha nono ne oloko nying jakobo monyise ni winji jakobo iluongi ni israel kochakre kawuono ng'at mogwedhi kata nolokore ka chogo jehova nyalo gwedho kata nyathine onge yesu nyalo chiwo gik ma onge go ruodhwa ni godo kawuono ni onyalo ting'o ng'ato malo kogole piny pidh yugi mane jehova mwatalo kawuono duong' odog ni mumba kona nabiro keto leche kuomu gik ma onge biro yudore mi amiu ring'o kod pien eka nami muya donj kuomu mi uchak ubedi mangima bang' mano uneng'e ni an ruoth nyasaye manyalo gik moko duto mano jehova nisi adonai ebeneza nyasachwa mapok nolo ere go ng'ama wacho ni ruoth gik miwacho na onge go gi Jehova iti nyalo miya gi kawuono Zaburi piero ariyo kod ariyo matindo apar kod ang'wen muma wacho niya piero ariyo kod ariyo matindo apar kod ang'wen mum Jehova wacho ni tekra orumo ka bende dak sami onge kod gik moko ma kata pepasni igoyo sa wuoyo kod samoro awuoyo kod ng'ato mosego lam mowuotho ma tekne orumo ka bende dak samoro awuoyo kod nyar ng'ato mosetemo tedo otuwo kaka kururu osetemo tedo koni motemo tedo kocha kawuono chunye onge kata temo we apim ni nyaminwa nitie geno nitie yesu dwoko kama dwoko onge kami neno gweno ni oserume no kanye ma Jehova dwa chako kwanye ka ting'i godo malo kami wacho ne nyathi otamino Jehova nigi nyithindo sama ninyiero Hana ma Hana ne olokore kaka wach kaka mbaka e kor gweng' mane sama Jehova noume dho penina piyo piyo kaachiel kod osiepene mane gingieko godo nyiero ere ng'o ng'ama wacho ni tekna oserumo kaka bende dak atuo kururu kaka choke manowitie e olo mar choke matuo to Jehova ma jaket pien ma jaket leche ma jadwok bwandu ma jadwok geno kama geno norume Mane Jehova mwatalo kawuono ni en ka Adonai Ebeneza El Gibo Jehova Shalom. Ere go ng'ama wacho ne ting'o bada kawuono kata tekra urumo ka bende dak. To tija biro chung' kendo. Ohanda biro chung' kendo. Nyithinda biro chung' kendo. Geno na biro duogo nikech wan kod Jehova jaduoko geno. Duong' odog ni ruodhowa. Chokena duto rokni. Kendo chunya leny mana ka odok. Ere go ng'ama wacho ni chunya leny mana kodok? Kama mon wetena nyiere ok anyal nyiere. Kama chwo wetena nyiere ok anyal nyiere, aonge kod mor, chunya leny mana kodok. Tekra oduono motwo, kabala tago, kendo lewa omok e danda. Gik miwuoyo ok inyal wacho, sama ji nyiero ok inyal nyiero. In e olo mar choke matuwo. In kama gik mabeyo ok nyal yudore. Dala omoko ma dala okwamo. Mumba kona niya, e sa apar ariyo gariyo apar ariyo gabich, chieng'no musumal mane ogur matek nopudh oko. Kata en musumal ema nogur momiyo kamoro lokore kaka olo mar choke matuwo. Chieng'no Musa mal mane ogur matek ibiro pudh oko. Jokolosi ariyo apar gang'wen wacho ni norucho gima nondiki ma notweyowa. Kata ne tweye kod ng'ama nade momiyo kamoro olokore kaka holo mar choka motwo. Nitie Jehova jadwok geno. Nitie Jehova jadwok geno kama geno norume. Fweny adek matindo aboro wacho niya, oseketo dhoot e mbelena moyaw, onge ng'ama biro loro. Kata ne wachni biro lokore kaka holo mar choke motwo, onge ng'ama biro loro. An kod Jehova Nisi, wan kod Jehova Adonai, onge ng'ama biro loro, onge ng'ama nolor. Duong' odog ni jakondo mula, duong' odog ni were maklo. Jeremia apar kod ang'wen jehavi ber manade chunye opaki jakono mula parie mama maywakni pare dichuo maywakni pare nyathi sikul maywakni ruodhwa jeremia apar gang'wen matindo adek muma nyasachwa wacho muma wacho niya jodongo oro jotich mondo umnigi to ka gichopo e sokni to ok giyud pi gikawo nyithindo ma giteri e sikul ma miyo tweyo nungone matek wacho ni nyakwar ma chieng' moro nokonya kawuono ni to lokore kaka chogo matuwo onge gima nyathi nige lwete kata mana tedo tamore kata mana kendo tamore kata mana tich onge ohala bosekumbore kod ume samoro mama ywak wacho nachagi kanye nachaka tiegi kuma nade wan kod jehova dwoko makona niya oh, jodongo oro jotich mondo umnigi ka gichopo e sokni to ok giyud pi omiyo giduogo gi dapige giduogo gi dapige nono giumo wigi nikech gidhier nono kendo gikia gima ginyalo timo wawacho ni nitie yesu dwoko Bia bia ir japaradiso kawuono. Kela kela dalani ir Yesu jaduong'. Kela kela nyithindi ir Yesu merwa. Kela kela churi ir Yesu minwa. Kela kela chieng'ino ir Yesu jaloyo. En kod duoko kama duoko onge. Obiro ting'i malo mogoli e pidh yugi. Mano Jehova mane oting'o Hana kagolo e pidh yugi. Onyalo ting'i malo merwa momi nying manyien. Omiyo Sarai ka higni osekoniang'. en ang'o ma notemo go lwanda motame loyo wang'eyo yesu ka jehova manyalo timo ne ng'ato ng'uono oparo josef ma wuod jakobo kanie ijela korwako kunguru ikete prime minister mano jehova shalom pok odeko mondo otim ne ng'ato ng'uono sama nolimo abraham ma wuod tera ka gin ji adek roho maler nyisa ni nyasaye wuoro nyasaye wuoyi nyasaye roho maler wachacha ni jehova kawuono lima mondo tich ma onge oyudre mondo nyathi ma onge oyudre mondo kwe ma onge mondo oyudre mondo ala molwar mondo ochung' malo duong' odog ni janasareth duong' odog ni wendona ose aboro matin abiriyo wacho niya jo-israel chuoyo yamo kayo kalausi mane momiyo ng'ato tuo mane momiyo fuk ng'ato tuo mane momiyo dalagi ng'ato tuo maka jochung' e nyim dhorangach kar mondo ginyier ka gimoto gi nyiero ka giseyo kawuono ni wan kod Jehova Nisi mowacho Jokolosai apar gang'wen norucho gima nondiki ma notuewa kawuono ni nyinge Suja Nazareth gima onge biro yudore isa apar ang'wen kod abich matin ariyo wacho niya asomo muma maler mar Nyasaye mapok olom isa apar ang'wen kod abich matin ariyo Muma wacho niya, atora tel nyimi mondo apie gode mogangore. Mano Nyasaye mar polo kata ne ochalo kaka olo mar choke motwo, to Jehova oyie telo mbeleni mondo opie gode mogangore mag tuoche, mag dhier, mag gope, mag aseye, mag ura, mag numba miseyogo par ng'ato. Jehova biro telo mbele we awe mondo ruoth otel mbele mondo ohala mondo ochung' koro we awe mondo otel mbele mondo nyathi ma onge yudre we awe mondo otel mbele mondo wich bar orum kawuono we awe otel mbele ruoth wabiro timo ne ng'ato ng'uono duong' odogni anatur dho rangeye molos gi mula dhorangeye mane yawuoyi nobiro yawuoyi mogich bare gi dongo mane owacho ni gibiro guro dhorangeye matek mondo dalano odong' kaka chogo matuwo jehova to oseyie nobiro telo mbele motur nyaka dhorangeye mag mula dhorangeye mane yawuoyi nochung' mowacho ni matwa guronegi ok ginikal ka wacha wacha nakalo ma Jehova nyaka ket nyaka leche kod pien kuome kawuono an achung' nyithinda tung' malo gi somo e nying Yesu ja Nazareth oda chako chung' malo e nying Yesu mar loyo en tur dhorangeye molos gi mula kendo nang'ad lodi mag nyinyo anami mwandu mopandi e mudho mano jehova wuoyo gimoro amora mano pandi ni e mudho momi lokori kaka chogo matuwo jehova dwoko gik mano pandi e mudho kare inyalo pandi ne ng'ato mwandu ne e mudho kata tedo mar ng'ato inyalo pandi e mudho Kar kend mar ng'ato inyalo pandi e mudho. Kar ohand ng'ato inyalo kaw to idhi soye mudho. Ikawo Maimuna to bede to ninde. Gibuyo ka ginyiero ka giwacho ni mar ng'ani ok nyal. Kara nopande e mudho. Duong' odog ni wendo. Nang'ad lodi mag nyinyo, anami mwandu mopandi e mudho, kendo mokan kuonde mopondo, mondo eka ining'e ni an Ruoth Nyasaye mar Israel, Nyasach Israel, maluongi gi nyingi. Jehova dhi timo ni ng'wono. Samuel mar ariyo, piero ariyo gariyo, apar kod abiriyo mowacho ni norieyo bade ka en malo momaka jehova biro rie bade wachane ruoth rie badi ohanda rie badi e tedona rie badi kuom somo nyithinda rie badi e iya maremoni rie badi e korani rie badi e dalawa duong' odog ni wendo norieyo bade ka en malo momaka kogole ataro ngala ataro ngala en ok inyal neno tung' kod tung' mana wuoyo kuom ng'ama geno rumone ma wacho nadong' chogo lilo jehova nyalo goli ataro ngala Taro ngala kata kama ng'ama ong'e abalo ok nyal. Ya wanyalo yiwa yie taro ngala. Kama pesa ni ok nyal konyie. Ya wanyalo yiwa yie taro ngala. Kama osiepe ok nyal reso. Ya wanyalo yiwa yie taro ngala. Duong' odogni. noresa e lwet wasika marateke kuno kuom ji duto mosin koda mano loya gi teko mano nyasaye mapok olo mano jehova nisi mumba koda jeremia pradek matin aboro nobro turo jok mokete ng'utwa kona ni java kawuono tur jok mar dhier turu jok mar gope turu jok mar tuoche turu jok mar asehe gole ng'uta kawuono gole ataro ngala ondike jeremia prariyo gochiko apar gachiel gik machanonu gin gik mabeyo jehova biro timo ne ng'uono ondike jeremia achiel matindo apar asemiyi teko mar muko gi pudho gi go piny uru kane walokore kaka chogo jehova bosemiyowa teko duong' odog ne nyakwar joka jese matha apar gabich apar gadek wacho niya e nying Yesu mar Apollo gimoro amora ma ure manie polo ne ok opidho ibiro pudh oko ngeche pradek matindo pradek wacho niya mokwongo en sibuor onge le moro amora maromo kode mano jehova nisi ere ng'ama biro ire sani wacho ni jehova igola ataro ngala ionge ng'ama romo kodi sekaraya ang'wen matindo abiriyo wacho ni kare da bedi dhakruok momako bezero babal romre gi gode to an jehova nisi abiro pieyogi ma gichal pewe mano nyasachewa jehova mabiro limo ng'ato wang'a yesu jakonda mula omuga molimo lazaro kanie bwo liel ere ng'ama wacho ni yesu lima mondo iduog geno kama geno onge sama ne nyimine lazaro ywak jogweng' gi lazaro ywak jodongo ma gweng' ywak sama Yesu nodonjo kama geno norume, geno noduogo. Ere ng'ama wacho ni japuonj lima kawuono kikalo e plot ka rabi kik iweya kilimo gweng'ni japuonj kik iweya limie somb nyithinda limie tije nyithinda duong' odog ni wendo mumba kona E Zaburi praboro gachiel matindo auchiel nogolo ting' mapek e goka ma bolo dheche mag ting' mapek piny ting' mapek mar gope ting' mapek mar dhier ting' mapek mar tuo ting' mapek mar aseye ere ng'ama wacho ni jehova ok ne kaka ber kendo kaka chogo matuwo igolo ting'no kuoma abolo dheruna piny zaburi piero ang'wen matindo ariyo wacho ni noywaya kugola chuodho matimo todo ting' mari wach ne jehova ok adong' kaka chogo motwo kawuono iwaya chuodho matimo todo Jehova iber manade. Fweny abich wacho niya, we ywak sibuor mar dher Juda ema oselocho chandruoknino oselocho e asaya mikale oselocho tuochenigo oselocho mondo dala uchung' malo uselocho en gi ratiro mar ketho kidogo kidogo gibed abiriyo kata gibed marom nade en gi ratiro mar ketho kidogo sibuor mar dhod juda ema oselocho duong' odog ni wendo isaya prabich ang'wen matindo apar gabiriyo wacho ni onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi kata olose ei aora onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi kata olose nyim dharangach kata olose tok pacho kata olose kama itie onge gi lweny molosi mondo inyi Mano inyi wang'e ija kono mula Jehova mogolo jo Israel e jela kagikwame piny twech kagikwame piny mudho kamimuode odeyo tichame ondalo chwadogi pile kod pile sama ne Jehova wacho noromo, ruoth nogologi e jela. Ere ng'ama wacho Jehova igola twejni, igola nyororoni kawuono. Ondike Jeremia prang'wen matin ang'wen Kawuono agolo nyororok e lweti. Ere ng'ama wacho ni Jehova ok adong' kama tuo e kururuni. Igolo nyororok e lweta. Ere ng'ama wacho ni Jehova igolo nyithindo nyithindo e nyororo kawuono. Chwora igolo e nyororo. Dakna igolo e nyororo. Tija igolo e nyororo. Ohanda igolo e nyororo. Iya marama ni igolo e nyororo. Tuo masanda ni igolo kawuono. Duong' odog ni Jeremia apar ang'wen gochiko Matindo apar gochiko wacho ni obi mana ka sibuor sama wasigu rado ma gidwa ni gitie kod ng'ato Jehova biro biro mana ka sibuor mano Jehova nisi mumba kona Jeremia apar gadek Matindo apar gochiko Wach Jehova chalo nyundo. Wach Jehova en mach. Chalo nyundo mabaro lwanda matindo tindo obed dhier obaro lwanda matindo tindo obed tuo obaro lwanda matindo tindo obed aseye obaro lwanda matindo tindo obed numba obaro lwanda matindo tindo Duong' odog ni wendo. Duong' odog ni jagalili. Yesi ber manade. Chuny odendi nyakwar joka Jese. Iber jabaro nam. Chuny opaki wendo nam. Lochne mama maywak ni ruodhwa. Lochne dichwo maywak ni ruoth. Pare kawuono ruodhwa. Mumba kona. Isaya prauchiel gachiel. Matenda biriyo. somo gima ondiki kar bedo gi wich kuot ni onge nyithindo ni onge gi tich ni in kod tuoche pile kar bedo gi wich kuot to unuyud pok nyadiriyo mano jawe mowacho kendo kar yudo chaya to unubed mamor gi poku kamano unuyud ipok nyadiriyo e pinyu nyubed gi mor mochwere nimar an wuod nyasaye ahera adiera omiyo abiro miyo upok ma ok lokre mano jehova mowuoyo obiro chiwo pok ma ok lokre kino ma onge biro yudore kwe ma onge biro yudore e nying yesu ja nazareth